Menna, Nid jyst tan ugain yw e, mae e bob darn o ddeddfwriaeth. Mi ddyle'r Gymraeg fod yna yn ganolog. Ymhen rhai misodd fe fyddwn ni yn gweld y canllawie ynglŷn â defnydd arian Ewrop, y cronfeydd strwythurol newydd. Y. mentrau cymunedol fel Hermon, Llanfyrnach, mae arian Ewrop o bosib yn nid yn unig yn gymorth, ond yn hollol angenrheidiol. Meddyliwch chi am faint o waith fydd yn deillio o ddefnydd yr arian yna. Ni 'di cael amcan un, ni wedi cael arian Ewrop yn y gorffennol, ry'n ni'n cael arian Ewrop eto. Ry'n ni'n cael arian Ewrop, ond mae'n rhaid i ni wynebu pam ry'n ni'n cael arian Ewrop, oherwydd ein bod ni'n dlawd yn gymharol yn Ewrop. So felly, o dderbyn bod ni'n cael yr arian am y rhesymau sydd yn drist, ond ry'n ni'n derbyn yr arian, mi ddylen ni fod yn defnyddio'r arian yna i gefnogi y math yma o ddatblygiad cymunedol. Os ydym ni sicrhau bod hynny'n digwydd, mae angen eto i ni gael canllawiau o fewn y Cyngor ar sut i ddefnyddio yr arian yma sydd yn canolbwyntio'n benodol ar y Gymraeg. Mae gywir yr un ddadl â tan ugain. Mae rhaid i ni gael canllawiau cryf ynglŷn â sut mae dosbarthu'r arian yma, gan cydnabod y ffaith bod ni'n wlad ddwyieithog. Dwi'n gobeithio, gobeithio, wneith y Llywodraeth sylweddoli bod angen i ni eto'n rhoi pwysau arnyn nhw um, i ddatblygu y canllawiau yna. Mae yna ganllawiau, eto, pan mae'n dod at gydraddoldeb, mae yna ganllawiau eitha' soffistigedig wedi cael eu creu o, o ran yr arian ddynion ni saith mlynedd yn ôl. O ran cynaladwyedd yn y ganllawiau yna, mi ddylen ni fod yn disgwyl canllawiau yr un mor soffistigedig perthnasol o ran y Gymraeg a'r cronfeydd yna. Mae yna siample ar ôl siample, ond y brif neges dwi eisiau cyfleu heddi yw, mae'n rhaid i ni adnabod a perthnasu beth sy'n digwydd yn ein cymunedau ni. Mae'n, mae'n wych. Un o'r ffyrdd o wneud hynny yw sicrhau bod ein polisïau ni ar lywodraeth, ar lefel llywodraeth ganolog a llywodraeth leol, yn rhoi cydnabyddiaeth priodol i'r Gymraeg. Ddylen ni ddim fod yn gorfod gofyn y cwestiwn nawr 'ble mae'r Gymraeg? Rhan o'n rôl ni yw parhau i ofyn y cwestiwn yna nes bod ddim angen gofyn y cwestiwn eto. Ond, maen nhw'n dweud, un llais, mae angen i ni gael lleisiau o bob cyfeiriad nawr i ddod â'r cwestiwn yma nôl, a mae yn gwestiwn syml, ble mae'r Gymraeg? A dyna'r cwestiwn ddylen ni fod yn gofyn trwy'r adeg i droi darn o ddeddfwriaeth yn realiti, a'r realiti yw bod y Gymraeg yn fyw yn ein cymunedau ni. So allwn ni ddim anwybyddu polisïau, allwn ni ddim anwybyddu be mae'r Llywodraeth yn wneud. Y tric fydd sicrhau bod y ddeddfwriaeth sydd 'da ni, Mesur Gymraeg 2011, be bynnag y'ch chi'n meddwl o'r darn 'na o ddeddfwriaeth yn cael ei weithredu, bod hwnna'n cael ei adlewyrchu mewn polisïau, a bod bod y polisïau 'na yn cryfhau ac yn rhoi momentwm i'r hyn sy'n digwydd mewn cymunedau fel Hermon, ond hefyd yn sicrhau bod cymunedau sydd falle ddim yn ddigon lwcus i gael Bills y byd yma, rhan ohonyn nhw, bod y polisi eu hunain ddim yn dinistrio'r cymunedau chwaith. Mi ddylen ni fod mewn sefyllfa yng Nghymru lle mae'r cymuned, mae'r polisi yn ei cryfhau cymunedau, nid yn distribwtio, ac er mwyn sicrhau hynny, un cwestiwn, a dwi yn gofyn i chi hefyd, mi wnewn ni ofyn, parhau i ofyn, ble mae'r Gymraeg? Plîs, plîs, mae eisiau ni gyd, lle bynnag i ni, yn ein cymunedau, yn ein awdurdodau lleol, yn ein mudiadau cenedlaethol yn lleol, be bynnag, heriwr mlaen i bwyso, a jyst gofyn ble mae'r Gymraeg, a falle rhyw ddiwrnod,